Hei, nĩ ndamũgeithia rĩngĩ, nĩ ndamũgeithia oro rĩngĩ andũ a nyũmba, andũ aitũ, nĩ mwageithĩka? Nĩ ndamũkaribisha oro rĩngĩ harĩ topic ya ũmũthĩ. Ĩno nĩ channel njerũ tũranjĩrĩirie na nĩgetha tũteithanagie na meciria na oro rĩngĩ nĩ tũrenda kũ invite andũ arĩa mangĩenda kwĩra andũ aitũ ũhoro ũrĩa menaguo ngoro-inĩ ciao, matũhũrĩre thimũ, matũ contact in the comment section, matwĩre nĩ marenda gũka kwaria, nĩ tũkũ arrange na nĩgetha moke matũhe ũhoro ũrĩa menaguo ngoro-inĩ ciao. Rĩu rĩ, hmm, ti gũtheke, ti gũtheke andũ aitũ, na nĩkĩo tũraugire tũtingĩkira, tũtingĩkira, we cannot be silenced. tũtingĩkira rĩngĩ rĩu no nginya twaranĩrie na nĩgetha tũteithanie ũmũthĩ nyuma handũ nyuma na ndathikĩrĩria ndaigua ngai ithuĩ rĩu tũtirĩ nyama-inĩ na tũtirĩ rũa-inĩ andũ aitũ mwarega gwĩciria tũgũikio nja ithuĩ ona tũtirĩ kũrĩa tũrĩ no nginya twĩcirie ũrĩa tũgũikara he handũ nyuma andũ mekwaragia ndathikĩrĩria nginya ndaigua guoya ndeyũria atĩrĩrĩ ngai mwathani tũrorete kũ Ithuĩ tũtirĩ harĩa tũrĩ, tũ invadĩtwo mĩena yothe, tũhatĩrĩirio na mĩena yothe, gũtirĩ handũ twĩna mwĩgarũrĩre. Inyuĩ mwaragia gĩkũyũ nĩ mũramenya ũrĩa ndĩraiga, nĩ mũramenya ũrĩa ndĩraiga. Tũhatĩrĩrĩirio na mĩena yothe, tũhũrĩtwo na mĩena yothe, tũhihinyĩrĩirio na mĩena. Nĩ ũĩ no ũkorwo ũrokĩra gwaku, ũgatinda gwaku kana ũkaruta ũgathiĩ wĩra-inĩ waku ũgacoka inũka hwainĩ no ndũramenya ũrĩa kũraikara nakũu nja. Ti kwega andũ aitũ, ti kwega. mawĩra mothe kwanza mawĩra maitũ mothe moetwo nĩ andũ a na nja. Moetwo nĩ andũ a na nja. Mawĩra ma mũndũ common person ũrĩa ũkagĩra rũcinĩ agathiĩ na hau nja gwĩthũkũmĩra mbeca ciake cia mũtu. Nginya the, the soldier at the gate. In fact, soldier ũrĩa wĩ gate-inĩ akĩrangĩra buroti kana thibitarĩ kana you know, estate othe othe nĩo mawĩra mao maroywo nĩ andũ a kuma na nja. Andũ acio a kuma na nja maroka makaheo nginya mũcara wa ciringi ngiri ithano magetĩkĩra kũruta wĩra. We ũrathiĩte wĩ soldier gũthiĩ kũria wĩra wa ciringi ngiri ikũmi na ithano rĩ, ona ndũngĩona mũndũ wa gũkwandĩka, ona nĩ ũkũbutwo nĩgetha mũndũ ũgũka wonekana wa ngiri ithano na ithathatũ andĩkwo wĩra. Tembea street -inĩ ici citũ cia Kenya wone ũrĩa nginya ona hĩndĩ ĩrĩa ũrahingũrĩte ga kiosk ga kũrugaga cai na mandathi na cabaci, na nĩgetha andũ mahĩtũkagĩre hau haku makĩrĩaga. Thaa ici ona gũtirĩ handũ tũtahinyĩrĩrĩkĩte. Kũihũrĩte andũ makuĩte cai na ibũyũ maratembea gũkũ a kuma bũrũri wa Rwanda hatakĩrĩ thiri. maratembea magathiĩ kona to kona makĩendagia cai na mandathi tũgumu twa twenty bob na cai na ibũyũ ũracemania nao thaa ikũmi cia ũtukũ makuĩte ibũyũ inya. Ĩĩ andũ aitũ nĩ mũmenyete ũguo? Kamwana gakuhĩ gakuhĩ gakuhĩ gakuĩte ibũyũ inya cia cai na guoko kũmwe na guoko gũkũ kũngĩ gagakua mandathi. na tũ- tũkĩrathi twa gwĩkĩrĩra cai twa plastic to magwĩkagĩrĩra magatiga ũkĩnyua magathi koguo ma- mendagia cai wao na tũ tũ plastic tũu rĩu rĩ angĩkorwo we wĩ mwendia na nĩ- ũra- ũrahingũrĩte gakioski gaku handũ kandũ a rũcinĩ a nduthi makũnyuagĩre gacai rĩ magĩkũrĩagĩra tũmandathi tũu rĩ andũ aya thaa ikũmi cia ũtukũ me barabara magĩtembea Mendirie cai wao raithi, mendia ngumu icio ciao raithi, na gũtirĩ kona mataingĩrĩte thĩinĩ wa street inĩ cia Nairobi. Ta ingĩra Ngong Road, ũcemanie nao thaa ikũmi cia ũtukũ. Thinacara gũgĩthiĩ gũkĩa maihũrĩte kũu, estate inĩ na cai, mathoko-inĩ na cai, Naibũyũ. This is just an example. Ngeyũria atĩrĩrĩ, kaĩ andũ aya gũtarĩ mũndũ ũmoragia nĩkĩ mũreka Kenya kana mwokire kũruta wĩra Kenya atĩa? Mũndũ wothe waingĩra Kenya ara apply ID yake ĩkaima the following day. No we Mũkenya ũngĩ apply yaku ĩninaga mĩeri ĩtatũ ĩtarĩ yaima na makĩria. Mm. Ta thikĩrĩria ũigue mabũrũri marĩa marakĩra nĩgetha makinye Kenya. Marakĩranĩria magathiĩ Congo, magoka Tanzania, magoka gũkũ. Mabũrũri macio mothe marakĩra mararega gũikara kuo nĩ ũndũ wa kĩ? Maroka mokĩte gũkũ gwitũ. marutĩte mawĩra mothe kuma ma nyũmba nginya ma matuka-inĩ nginya ma kĩ mothe ĩ nĩ ũĩ ngiri ithano cia gũkũ Kenya kwao nĩ ta ngiri twendi koguo nĩ- mathũkũma mbeca iria maraheo gũkũ rĩ o me sawa mũno mũno mũno mũno makĩria rĩu we wĩ mũkenya tinda gũkũ ũkĩrũra ũgĩetha wĩra nĩ morage mabiacara maitũ tondũ gũkĩrĩ andũ arĩa maruga ma- madipendaga na, na mbeca cia iria mathũkũmaga tũmĩkawa-inĩ twao twa barabara-inĩ wĩra ũcio wothe nĩ moraga Moe mawĩra maitũ marĩa macaruni mothe mothe mothe ũrathiĩ ũgakora nĩkuo maihũrĩte, itumĩro cia nguo nĩo maihũrĩte kuo, tũtirĩ rũa-inĩ na tũtirĩ nyama-inĩ. Tũgacoka mũndũ ũrĩa ũngĩtwarĩrĩria arauga ona matikavetwo makĩheo IDs. Kũguo rĩu ona nĩ Kenyans? Ithuĩ nĩ tũtarĩ Kenyans. Nĩ mũrona ũrĩa kũrathiĩ andũ aitũ? Gwĩkagwo atĩa gwakinya haha? Eh? Ta thiĩ we biacara-inĩ yaku thaa ici wone ũrĩa kũniarĩte. Tondũ twahatĩrĩirio tũkĩhatĩrĩrio tũkĩhatĩrĩrio indo ikĩgĩa goro ikĩgĩa igĩ. Ta rĩu ciana ihingĩte thukuru. Ta thiĩ wĩra-inĩ waku ũhingũre. Wone ũrĩa kũhunyũkĩte. Gũtirĩ biacara oro na ĩmwe ĩra ĩra generate kĩndũ. Andũ mainũkire icagi-inĩ ĩ. Maremirwo nĩ kũrĩha marenti ĩ. Mainũkire icagi-inĩ ĩ. Na icagi-inĩ icio ũrainũka rĩ. We ũkĩrĩ mwega wĩna gĩcagi kwanyu. Ĩ ũrĩa ũtarĩ na gĩcagi kwao to kũrĩ andũ maciarirwo gũkũ Nairobi. Ona matiũĩ gĩcagi icagi-inĩ cia kwao. Mũndũ rĩngĩ ndarĩ kwao gwa gĩcagi, mekũinũka kũ? Rĩu rĩ, gũtikĩrĩ kwega, andũ matingĩkira ũguo mauge nĩ kwega, tondũ harĩa ũthũkũmaga harĩa ũtũrĩte ũthũkũmĩte, nĩ woka nĩ wamomorerwo. mũgakora nĩ kũmomorirwo ũtukũ, kĩrĩa gĩothe kĩrarĩ nduka-inĩ ĩyo yaku ĩgakorwo ona mũtinaheo time ya kũruta, ciothe itokoyanĩtio kũu rĩngĩ ikĩiyagwo. Nĩ mwaingatwo harĩa ũrathũkũmaga. Harĩa ũtũrĩte ũthũkũmĩte mĩaka yaku yothe ũreraga ciana nĩ mwaingatwo. Wĩna nyũmba ya kũrĩha, nĩ kũrarĩo, ciana i thukuru, waingatĩrwo, wahurunjĩrwo, wathũkĩrio ũcoke ũrutage ũteithio wa ciana ciaku kũ? Nĩ kuga rĩu thaa ici ona mũndũ gũkũraga. ona ndirona ta he kĩũrago kĩngĩ gĩkĩrĩte kĩu. Tondũ angĩkorwo mũndũ nĩ egũkũraga, nĩ ekũgiria wone gĩthũkũma harĩa ũthũkũmaga rĩ, na wĩna ciana rĩ, ũcio mũndũ arenda ũkue na mũkue na ciana ciaku na rũrĩrĩ rwanyu ruothe. Arĩa makĩandĩkĩtwo nao maraigua ũrĩa taxes mambatĩirio taxes matinirio mbeca ciathira. Arĩmi nao nakũu mũgũnda-inĩ nĩ makĩrĩmire no ndagĩkwĩra gũtirĩ nginya agũri. Ona mathoko-inĩ ta thiĩ ũgũkora andũ marĩte indo cia kũu makĩendia gũtiragũrwo, gũtiragũrwo, gũtiragũrwo, gũtiragũrwo. Andũ arĩa mangĩkũgũrĩra thaa ici No itonga iria ciaimire mabũrũri-inĩ marĩa mathũkirie ma kwao, moke na makari manene hau ũkũrutaga wĩra wa thoko, acio nĩmegũka makũgũrĩre waru marebe merĩ matatũ, makũgũrĩre karati, makũgũrĩre ndũ, acio mekuo na mena mbeca, arĩa mathũkirie kwao. No nĩ aigana? Mangĩtũ sustain tũrĩ aigana? Ta rĩu bũrũri wa Ethiopia ũihũrĩte Kenya oro naguo. Ethiopians arĩa maihũrĩte Kenya nĩ aingĩ aingĩ aingĩ no, no wage kũmenya ta thi estate ĩyo ĩtagwo Jamhuri ũngĩthi Jamhuri nĩguo ũngĩmenya andũ acio nĩ ta maimire bũrũri wao othe magĩũka gũkũ na makua kuanaga ona ndũmenyaga magĩcaranithia cikaro magoka ũmoka ũgĩcoka kwĩhũgũra thutha wa mĩeri ĩrĩ thutha wa mĩeri ĩtano bũrũri wothe wa bũrũri wao ũihũrĩte kũu estate ĩtagwo Jamhuri ĩna haha Ngong Road ĩihũrĩte andũ acio a Ethiopia na Eritrea Na andũ acio-rĩ, nĩmegũgĩthiĩ thoko iria ikuhĩrĩirie hau makagũra irio, makagũra ngũkũ nĩ agũri ngũkũ mũno, to makoragwo mokĩte na mbeca iria mathũkirie mabũrũri mao makĩruti magĩũka nacio gũkũ. Ithuĩ Akenya-rĩ, gũtirĩ handũ tũrĩ ona ha, na gũtirĩ mũndũ ũrakĩya. Kĩũria nĩ gĩkĩ, mokaga na makanjĩrĩria kũruta wĩra gũkũ Kenya me ta ũũ? Marutaga wĩra, ona ũngĩgĩthiĩ rũraya-rĩ, no ũrute wĩra. No ũvoti kũu rũraya? Ndũngĩ voti. Okorwo nĩ wĩra no nginya ũkĩambe ũgĩthiĩ ma, ma, ma, ma, ma, kosi iria igĩthiagwo kana colleges iria ithiagwo. No ndũngĩthiĩ kũu wanjĩrĩrie kũruta wĩra na gũtirĩ mũndũ ũgakũria documents, gũtirĩ mũndũ ũgakũria documents, we wĩ, wĩ, wĩ sawa. No ene kũu rĩ, mahatĩrĩrĩkĩte magakinya mũico. Anyway, twĩ na mathĩna maingĩ mũno tũrĩthiaga na mbere kwaria haha. Na twaria oro ũguo twaria twaria tũtiramenya solution, no nĩ tũkũhoya Ngai atuonie njĩra. Nĩ tũkũhoya Ngai atuonie njĩra tondũ rĩu tũtirĩ nĩ atĩa. Mũndũ ũngĩkorwo na kiugo gĩa kwĩra andũ gĩa kũmomĩrĩria, no andĩke hau comment section inĩ, na ndĩrakwĩrire ona hau comment section inĩ ũgaikũrũka hau ũkandĩka atĩrĩrĩ, tũrĩ o kuo na nĩ tũgũtobora. reke twandĩke kiugo nĩ tũgũtobora tondũ nĩ tũgũtobora rĩu tũraribu na wĩtĩkio nĩ tũgũtobora andũ aitũ ngai amũrathime mũno twaranĩrie in the next video Bye.